Insellmulkom u nilqgħukom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. Hekk hu, fil-fatt jekk segwejtuna l-ġimgħa li għaddiet, bdejna bl-ewwel episodju tal.
San Pawl Special! Fejn li qed nagħmlu qed induru naraw il-postijiet li San Pawl kien fihom, hemm minnhom veri, aktarx veri, u hemm minnhom tradizzjoni. Hekk hu, u llum ħa nkomplu eżatt minn fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra. U jekk ma rajtux l-episodju tal-ġimgħa li għaddiet, iċċekkjawh ftit, morru u arawh, tajjeb? Immorru? U tinsewx tafsu like tkunu hemmhekk ukoll ejja. U hawnhekk qegħdin quddiem il-knisja ta' San Pawl Milqi. Hawnhekk jgħidu, jew it-tradizzjoni tgħid illi kien hawn id-dar tal-Gvernatur Publiju, il-Gvernatur ta' Malta, illi kien propju laqa' lil San Pawl għandu u San Pawl meta kien hemmhekk b'miraklu fejjaq il-missieru illi kien verament marid.
U din hija l-grotta fejn kien jgħix San Pawl meta kien Malta. Grotta illi ġabet lejha devozzjoni kbira fil-fatt anke żewġ papiet diġà żaru din il-grotta. Jingħad illi San Pawl terraq mhux ħażin f'Malta u prietka f'diversi postijiet. U hemm minnhom illi ma tantx jissemmew. Eżempju, fil-ġenn ta' Birkirkara tista' tinnota Din il-knisja ddedikata propju lil San Pawl għaliex x'imkien hawnhekk kien pritka wkoll.
Qiegħed hawnhekk fil-pjazza ta' Santa Venera fejn il-knisja l-qadima u hawnhekk hawn statwetta ħelwa ta' San Pawl rieqed din id-darba għax milli jidher waqt li kien qed jippriedka għajja u ħa fajf sabiex jistrieħ. Għalhekk naqas għajk.
Ċatta.
Iktar minnek.
Taf għalfej biċ-ċatta? Eh, għax- eh, Għax jgħidu li San Pawl intom ma ridtux tafu bieħu biex ipattilkom. Jamlu san.
X'għamlu? Iħaġruh. le,
Eh? X'għamel x'għamel San Pawl biex ġena saqajna ċatta? Għamel xi miraklu.
għan. Le, qabad is-sandi u farfurral tisfel. Għax fejn uqodu għana. Uħalla xidanaw. Uħalla xidanaw. Anke meta era jgħidu San Pawl Baħar, mhux veru dak ir-ramla era. Jgħid jgħidu.
Dak sabu l-biċċiet ta' xini hemmhekk. Ukoll. Ejja, wieħed ċertu ton il-ġamper tella biċċiet minnu dak. Isma', imma intkom ma ċċettajtux daqshekk u badkom b'saqajkom ċatti. Int saqajk ċatti? Mhijiex, le. Le? Għax biex kollox se jaċċetta hawnhekk irid ikun isma' l-art. Inti ċetta sajk?
Laqqas.
Laqqas. Inti ċetta?
Għak naħseb? Mela inti żejtun puri, żejtuni puri. Għatlek mela u taw Inti wieħed mill qal għalek San Pawl. Ejwa, ejwa, ejwa.
U meta San Pawl wasal f'dal post, illi llum huwa magħruf bħala Naxxar, jidher illi kellu bżonn jaħsel naqra l-ħwejjeġ u naxarhom. U minn hemm Ġie msejjaħ in-Naxxar. Ara naqra, kieku m'għaddiex minn hawn, kieku min jaf x'jismu hawnhekk. Din l-istatwa ta' San Pawl mhux dik, inbniet fl-1770 u turi lill-qaddis iħares lejn it-tramuntana tal-gżira. Din inbniet mill-kontribuzzjonijiet tad-devoti, l-istatwa flimkien mal-kappella, Kienet l-ewwel minn simboli Pawlini li twassal għall-inħawi fejn sar in-nawfraġju u għalhekk hu ismu San Pawl tat-Tarġa. Mnalla ġie hu.
L-għaliex? Għax qisha għoliet il-propjetà kemm ilu li ġie San Pawl. Vojt. Eh vera, af kemm hi dar hawn hu. Isma' jien li ma nistax nifhem Għawdex kif sar u nsara? Mar hemm ukoll da? Le, imma rridu mmorru r-Rabat biex infhemhielek. F'dan il-post, viċin ħafna tal-Knisja Parrokkjali tar-Rabat, hawn l-istatwa ta' San Pawl taż-Żelliqa li jingħad li San Pawl prietka minn hawnhekk u beda jinstema' Għawdex u għalhekk l-Għawdxin ikkonvertew ukoll. Minn hawn għal Għawdex. U hawnhekk fejn hawn l-istatwa ta' San Pawl, fil-ġenb tal-Knisja tax-Xewkija kien. Għollos bis-serjetà jew għax qed nagħmlu ta' San Pawl ta' x'kieku.
Proprju fejn, skont it-tradizzjoni, instema' San Pawl jipprietka u n-nies ta' Għawdex

Ġa semmejna lil San Publju li kien il-gvernatur ta' Malta u San Pawl fejjaqlu lil missieru b'miraklu.
Miraklu biex sibtek, ma anka l-Furjana ġie San Pawl. Kont qed ngħid illi l-ewwel Isqof maħtur minn San Pawl stess u hawnhekk il-Furjana jiċċelebraw il-festa tiegħu u. San Publju, naf għax il-kunjata ssemmieh ħafna. Bravu, bravu.
U ġifieri. Ġifieri għandek il-San Pawl tal-Belt. Eżatt.
Id li ħatar lil San Publiju tal-Furjana. Hekk tiġi. U minn hemm tibda tifhem daqsxejn mill-kwistjonijiet. Tipo. Fhimt? Tipo, il-funtana mbagħad ta' min hi? L-iljun iħares lejn il-belt jew iħares lejn il-Furjana? Dar il-ħabta f'Pariġi. Wara li qatagħli nifsi dawwarni 'l hemm u 'l hawn x'niskopri, sinjuri, li jista' jkun li San Pawl inkalja xi mkien lil hawn fix-xrop laġin. Temmen? u għalli jista' jkun fil-qrib hawn ukoll knisja iddedikata jew kappella żgħira iddedikata lil San Pawl ukoll. Insomma, li hu vera issa fejn Gallia mhux importanti, l-unika ħaġa li tagħmel differenza illi bis-saħħa ta' San Pawl, Malta għandha x-xejra li għandha llum, mhux hekk? U wara ġimagħtejn nduru wara San Pawl nixtiequlkom il-festa t-tajba. lil kulħadd.